میݙے سر دیاں قسماں کیوں چئیندا ایں غیراں نوں دے کے جا اے میݙے سر دیاں قسماں کیوں چئیندا ایں غیراں نوں دے کے جا اے کسے دور اچ میݙا شہر ریہا اے تئیں سڄݨ دی زیارت گاہ اے خوشنود توں پیار دا کفر کرایا بھانویں اپݨا دل گمراہ اے آ سمجھ ڳئی جو جرم ہوندا اے کئیں صف تے کرݨ وساہ اے۔ پر تیݙے ونڄݨ توں بعد پابندیاں دی زنجیر وی ٻولݨ لڳ پئی تیݙے ونڄݨ توں بعد پابندیاں دی زنجیر وی ٻولݨ لڳ پئی ہنجواں دی لوڑھ توں لیکھاں دی تحریر وی ٻولݨ لڳ پئی ݙتا پیار دا واسطہ ہتھ بن کے تقدیر وی ٻولݨ لڳ پئی یکدم خوشنود دے نال تیݙی تصویر وی ٻولݨ لڳ پئی کدی پیار دی جھلک نصیب ہوسی اکھی شوق اچ انج دیاں ڈٹیاں۔ کدی پیار دی جھلک نصیب ہوسی اکھی شوق اچ انج دیاں ڈٹیاں جیویں دیگر ویلے پن گھٹ تے بن ٹھن کے آون جٹیاں۔ جیویں دیگر ویلے پن گھٹ تے بن ٹھن کے آون جٹیاں۔ آ سامنے بہو خشنود دا چن اساں کئی نئی تانگاں سٹیاں تینوں رج کے ویکھساں کھلل تاں سہی مجبور اکھیاں توں پٹیاں کسے قافیے تے کو لکھیے کہ اتے جدن توں پتل دے بھا ودھ گئے۔ اودے جدن توں پتل دے بھا ودھ گئے ساڈیاں اودن توں قیمتاں گھٹیاں تسی کدن دے بھل خوشنود نو گئے اساں تنگ آں کئی نی سٹیاں بھاویں ڈکھ دیاں ودین خواب دے وچ انہاں جاگ کے راتیں کٹیاں تینوں رج کے ویکھساں کھلن تاں سہی مجبور اکھیاں توں پٹیاں اور دل وانگوں نازک دنیا تے کوئی چیز اللہ پاک بنڑائی نی۔ دل وانگوں نازک دنیا تے کوئی چیز اللہ پاک بݨائی نئیں، کدی پتھر مزاج انساناں نوں ہوندی ترٹݨ دی خبر وی کائی نئیں۔ جیڑھی دل دی قدر تے قیمت سمجھے، رہی او ہمدرد خدائی نئیں۔

بندہ چادر ویکھ کے پیر کھلارے نئیں تاں بہوں پچھتاوݨا پوندا ہے اور ساݨے پوندن طنز شریکاں دے ہر ڈھنگ ازماوݨا پوندا ہے اور ڈھاݨی پوندی ہے دل دی بابری مسجد کوئی مندر بݨاوݨا پوندا ہے چنگے سجݨ جے چھڑ خوشنود ونڄن اوکھا وقت نبھاوݨا پوندا ہے۔ ہک مسلسل قطعہ تینوں ماݨن اپݨیاں بختاں دے۔ میݙے گل کشکول تاں کے ہویا تینوں ماݨن اپݨیاں بختاں دے میݙے گل کشکول تاں کے ہویا توں واسی تاج محلاں دا میݙے تنگ ماحول تاں کے ہویا اے زر دینار حریر تے اطلس میݙے کئینی کول تاں کے ہویا میں ہاں تصویر غریبی دی۔ توں وسنیں ڈھول تاں کی ہویا تیرا جیڈا وسدا رنگ پورے خوشنود نوں بھک تے ننگ لگدا اے جیڈے اوکھے وقت گزارنے پے مین مڑ وی پیارا جھنگ لگدا اے۔ تیݙے بن جیوݨ دی دنیا تے میݙی ہر کوشش بے سود اے تیݙے بن جیوݨ دی دنیا تے میݙی ہر کوشش بے سود اے تیݙا پیار میݙی زندگی بݨ کے میݙی لوں لوں وچ موجود اے توں روح اے میݙی بعد تیݙے اے خالی فقط وجود اے۔ خوشنود دا چن خوشنود دی من خوشنود تیری خوشنود جی ضرور مینو موت دسیندی ہے توئیں بندے نو جداں رسیاں جھٹ ہو ویندا ہے مینوں موت ݙسیندی اے تئیں بندے نوں جداں رسیاں جھٹ ہو ویندا اے خشنود نوں لازہ نو دسدا پا خون دا گھٹ ہو ویندا اے خشنود نوں لازہ نو دسدا پا خون دا گھٹ ہو ویندا اے پے ونجن جے فرق متاں وچ سدھی گل دا وٹ ہو ویندا اے تمین ملخ دے تیر دا کجھ نہیں ہوندا۔ تیری گل دا پھٹ ہو ویندے۔ نویں آخری دو دوڑے پلیز نویں سنگت دے شوق توں سٹ گھتے ائی موڈھے جوڑ کے حیراں نال اے راہ گھت نئی میں مجبور دے سر توں کجھ سوچ میرا بھئیوال اے میری تارے گھندیاں نی رکھیں اتنا سجن خیال اے۔

کدی وی مینوں بھل نی سکدی گل ہک اماں نانی دی کدی کدی وی مینوں بھل نی سکدی گل ہک اماں نانی دی بڈھے ویلے یاد امدی اے مستی مست جوانی دی۔ کدی وی مینوں بھل نی سکدی۔ گل ہک اماں نانی دی بڈھے ویلے یاد امدی اے مستی مست جوانی دی اور ننگے سر تے چنی کر کے ننگے سر تے بھائی بس کرو چا بڈھے ویلے یاد آدھی ہے مستی مست جوانی دی میرا شیر ونجا چھوڑیا میر تسی فیر کر لو کدی بھی مینو بھول نہیں سکتی گل ہے اما نانی دی بڈھے ویلے یاد آمدی ہے مستی مست جوانی دی اور نصیب تے چنی کر کے نت دعاواں منگدی ہاں

اور بکھر دیوے بکھر دیوے لیرے دھوے نالے بال کھڑوندا اے بکھر دیوے لیرے دھوے نالے بال کھڑوندا اے کی کی صرف بیان کراں میں اپنے دلبر جانی دی وی وریاں توں ودھ نہ ہووے ربا عمر زنانی دی اور حقہ پی کے دھواں چھڈے حقہ پی کے دھواں چھڈے مچھر آپے ہی مر جاندا ہے حقہ پی کے دھواں چھڈے مچھر آپے ہی مر جاندا ہے اسے لئی تے لوڑ نہیں پیندی مینوں مچھر دانی دی بڈھے ویلے یاد امدی ہے مستی مست جوانی دی